אקעי, לאמיר דא גייען ווייטער אריין אין פסח, און לאמיר זיך אביסל פארטיפן וואס געשעהט דא. עס האמיר שוין געשמועסט לעצטע וואך, און דאס איז מיר נישט קיין המשך פון לעצטע וואך, אבער אביסל אביסל פארשטיין די גאנצע תכלית, אונז האמיר געזאגט די גאנצע תכלית פון יציאת מצרים איז, אז דער אייבערשטער הייבט אן אויף בויען כלל ישראל יעצט. מען נעמט כלל ישראל, און פון א גארנישט גייט יעצט ווערן א כלל ישראל. בעצם דארף מען אביסל צוריקדרייען דעם זייגער, און אנקוקן כלל ישראל ווי כלל ישראל האט אויסגעזען פארדעם, דאס הייסט די אייבערשטער זאגט יעצט קוק מיט יציאת מצרים איך גיי דיר ארויסנעמען פון מצרים איך גיי דיך מאכן פאר פאלק, לכאורה ווען דו פרעגסט מיך ווי אזוי מ'זאל טון די גאנצע זאך איז מ'זאל נעמען כלל ישראל אויפהייבן כלל ישראל עט די עפיטעמי וואס איז שייך און דעמאלטס גיין מאכן כלל ישראל, וואס איך מיין צו זאגן איך וויל דיר ווייזן די קאנטראסט וואס איז דא געשען. אברהם אבינו איז געווען אב המון גוים, ער איז געווען די שפיץ פון זיין קאריער ווי ער האט נאר געקענט אנקומען, אברהם אבינו איז געווען די שפיץ בעצם. יעצט למעשה וואס איז געשען איז, עז יו לוק עט טיים, טיים גייט און ס'ווערט שוואכער און שוואכער און שוואכער, די פראבלערן ווערן גרעסער און גרעסער און גרעסער. אברהם אבינו איז געווען טאפ פון זיין קאריער, האט ער געדארפט ווארטן זעקס און אַכציק יאר ביז ער האט זיין ערשטע קינד ישמעאל. וועט אים שניאור געבוירן א קינד, ווער וועט אים געבוירן? א ישמעאל. שפעטער דארף ער ווארטן נאכאמאל ביז די הונדערט יאר אלט, ביז ער באקומט זיין זון יצחק. פארשטיי נישט, רבונו של עולם, דו נעמסט א אברהם אבינו, ער גייט זיין דער טאטע פון כלל ישראל, ער איז דער העכסטער, ווער גרעסער דא ווי אברהם אבינו, און וואס דארף ער ווארטן? הונדערט יאר דארף ער ווארטן אויף קינדער? קאם אן, איך בעט דיך, ווען ער וועט זיך שפעטער גיין מאכן כלל ישראל, שפעטער נעמסטו זיין קינד א קיידעס יצחק דארפסטו מאכן מיט אים, שפעטער זיין ווייב שטארט אים, אפילו קיין קאווע האט ער נישט דארף ער גיין קויפן א קאווע פאר זיין ווייב און ער צאלט ממון ודמים פאר א קאווע פאר זיין פרוי, איט דאזענט ריעלי מעיק עני סענס, שפעטער גייסטו אריין צו יצחק, יצחק ליידט אויכעט, ביז ער האט געהאט זיינע קינדער איז ער אויך געווען א גאנצע מעשה, שפעטער האט ער שוין יא זיינע קינדער. האט ער וועמען דארטן? האט ער עשיו? האט ער יעקב? מען קריגט זיך, מען מאכט זיך. פיין, איז ווייטער לייט צרות, די גאנצע צייט די אנטלויפט, אבימלך'ס מעשה, מיט די בעירה'ס מעשה, קיין לייכטע לעבן האט דער מענטש נישט, און פארקערט איך זי אז סלאולי ספיירלינג דאון סוועט ערגער און ערגער, שפעטער קומסטו צו יעקב אבינו, איך האב שוין אפגערעדט וואס דער מענטש האט מיטגעמאכט, יא, ער האטלויף פון זיין טאטע, אליפז לויפט אים נאך, און ער שטייט יעצט בעירום ובחוסר כל, גארנישט מער האט ער, יא, וואס האט נאר געהאט ביז יעצט, יעצט שטייט ער דאון טו זירא, און ער האט גארנישט, יעצט קומט ער אנשטאנד צו לבן'ס פלאץ, און נישט נאר דאס אז ער באקומט זיין ווייב באקומט ער נישט, נאר ער דארף ארבעטן פערצן יאר אין ארדער טו מערי היז טו ווייפס, יא, ער ארבעט זיבן יאר פאר זיין ערשטע פרוי, שפעטער נאכמער זיבן יאר פאר זיין צווייטע פרוי, מען שפילט אים אויס,

די מענער האבן לבבש קענען זיין צוזאמען, דער געדארפט מאכן די פרויען ארבעט, די מענער האבן געמאכט די פרויען געמאכט די מענער ארבעט, די אלע משוגענע זאכן וואס זיי האבן געטון איז געווען פשוט צו מעלה זיין די מענטשן, אויסדרייען די קישקעס פונעם מענטש אז ער האט עבדות, ער האט עוני, ער האט גרות, ער פילט זיך ווי א פיש אינדרויסן פון וואסער, א גארנישט מיט א גארנישט מיט א גארנישט. אויף אזוי ווייט וואס כלל ישראל איז בעצם גארנישט מער, ס'איז פשוט א סלעיוו, גארנישט מער איז ער ווי דאס. און דער אייבערשטער זאגט, ווייסט וואס? פון דעם וויל איך גיין מאכן א פאלק. איט דאזענט ריעלי מעיק עני סענס. ווילסט מאכן א פאלק, נארמאל, געב אים הצלחה, געב אים ברכה, שטעל אים אויף אויפן פיס, מאך אים עפעס א גוטע געלונגענע זאך, און איינמאל דו האסט אים א געלונגענע זאך, פיין, יעצט פון דעם גיי איך מאכן א דאס. נעמסטו דעם מענטש וואס ער שטייט בשפל המדרגה, ער שטייט אין די ערגסטע מצב ווי עס זאל נאר זיין, און פון אים, פון אים גיי איך מאכן א פאלק? איט סאו דאזענט מעיק עני סענס, וואס איז פשט פון דעם וואס דער אייבערשטער מאכט דא? און באמת, דאס איז געווען איינע פון די טענות וואס משה רבינו געהאט צום אייבערשטן, אז דו זאגסט יעצט מען גייט ארויסברענגען כלל ישראל, מען גייט דא מאכן א עם הנבחר, דו האסט געזען די ישועה וואס גייט דא ארויסקומען, און וואס געשעהט דארטן? זאגט משה רבינו צום אייבערשטן, אם העזבותי אל תהר לדבר בשמך, הירא לעם הזה. דו האסט מיר געשיקט ארויסצונעמען כלל ישראל, דו האסט אנגעהויבן די גאולה, און וואס איז געשען? געטס איווען ווארס, געטס נאך ערגער. דאס הייסט די אייבערשטער האט גענומען כלל ישראל און פון די עפיטעמי צו זיין אברהם אבינו, אהבה מאור גויים, סלאולי סלאולי גאוס דאון, און געט ערגער און ערגער און ערגער, ביז מען קומט ממש אויף אזא מצב וואס משה רבינו אליין זאגט שוין, איי דאנט געט יו, איך פארשטיי נישט וואס דו ווילסט דא טון, וואס טוסטו מיט דעם כלל ישראל, וואט אר יו טרייענד טו דא, אויב דאס איז דיין כלל ישראל דער וואס דו גייסט ארויסנעמען. דעמאלס הייבט זיך אן ווען דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו זאלסטו וויסן, דער אייבערשטער זאגט אים וידבר ה' אלקים אל משה, דאס איז די ערשטע פסוק אין פרשת וירא, ויאמר אליו אני ה'. און בעצם דאס איז געווען די גאנצע תשובה וואס דער אייבערשטער האט געגעבן יעצט פאר משה רבינו, ער זאגט אים זאלסטו וויסן אני ה'. איך האב מיך נאך קיינמאל נישט, נישט צו די טאטעס, נישט צו די זיידעס, נישט צו אברהם אבינו, איך האב מיך קיינמאל נישט אנטפלעקט אויף דעם וועג. זאלסטו וויסן וואס איך וויל דא טון איז, איך וויל דא אויפבויען א כלל ישראל. אבער ווען איך וויל אויפבויען א כלל ישראל, איך זאל אויפבויען כלל ישראל, ברענגען דעם אפ טו די בעסט סטענדערדס און שפעטער מאכן א כלל ישראל, און די גאנצע כלל ישראל איז געבויט אויף די גשמות וואס זיי האבן, ס'גייט זיי גוט, זיי האבן עשירות, זיי האבן קינדער, אלעס קלאפט זיי, און יעצט וויל ער מאכן א פאלק פון דעם, זאגט כלל ישראל אה, אוודאי, ווער קווייט העפי טו גאו וויט יו, קוק ס'גייט אונז אלעס גוט, ס'איז אלעס פיין, ס'פעלט אונז גארנישט, וויי עווער נאט! און גאנץ כלל ישראל עט ווערן, די מצוות, אלעס וואס מען טוט, עט ווערן פון א מצב, ס'מוז שטימען אז ס'מוז אלעס גיין גוט, און ווילאנג ס'גייט מיר אלעס גוט, מאך איך מיינע מצוות, מאך איך מיינע מעשים טובים, ס'איז אלעס ביקאוז איים יוזד טו דיס לעוועל, און איי וואנט טו סטעי אן דיס לעוועל, און איים אלוועיס גאנא סטרייוו טו בי אט דיס לעוועל. זאג דער אייבערשטער איך וויל נעמען דעם איד, איך וויל אים אראפלייגן גאנץ גאנץ אונטן, ער זאל גארנישט האבן פון דער וועלט, ער זאל ליידן, ער זאל זיין אזוי בעירום בבחוסר כל, אז ער שטייט דארטן אונטן, און פון דארט זאגט דער אייבערשטער, מיט דעם איד וויל איך האבן א שייכות, דער איד וואס נישט צוגעבינדן צו גשמיות, דער איד וואס נישט צוגעבינדן צו שטותים פון עולם הזה, דער איד וואס ווייסט באמת פון גארנישט, און דארטן וויל איך זיך מקשר זיין צו אים, דארטן וויל איך קאנעקטן צו אים, און פון דא גיי איך אים ארויס הייבן, פון דא גיי איך אים ארויס נעמען, סאו ווען די קאנעקשאן צווישן כלל ישראל מיטן איד איז סאו פיור, ווייל ס'איז גארנישט קיין רוחני, ס'איז גארנישט קיין גשמיות'דיגע זאך וואס איז כ'האב בענעפיטס, כ'האב עפעס א טובה דערפון, ניין איך האב גארנישט דערפון, איך שטיי דארט אינגאנצן אונטן מיט קיין שום טובה נישט, מיט גארנישט, און דא מאך איך די קאנעקשאן, דא זאגט די אייבערשטער דא וויל איך קאנעקטן צו דיך אז דו פארשטייסט אפילו ווען דו מאכסט ווען דו האסט גארנישט, דארטן גייען מיר זיך קאנעקטן, און פון דא גיי איך דיך ארויף נעמען, סאו יעדע זאך וואס דו גייסט באקומען סארט אוו איז א פלאס פוינט, דאס איז נאך א באונעס וואס דו גייסט באקומען נאך א זאך, און דו גייסט זיין צופרידן מיט יעדע זאך וואס דו האסט, wow קוק וואס די אייבערשטער געבט מיך, סאו די קאנעקשאן איז סאו פיור צווישן כלל ישראל מיטן אייבערשטן, און דאס איז געווען די פלאן וואס די אייבערשטער זאגט איך גיי יעצט נעמען ולקחתי לי לעם איך גיי יעצט נעמען כלל ישראל און איך גיי זיי מאכן פאר מיין פאלק. און דא הייבט זיך אן בעצם די גאנצע מעשה ס'א דורכגאנג מיט די מכות, דאס איז בעצם נאר געווען טו שעיפ אפ די מצרים זיי צו מסדר זיין אז זיי זאלן פארשטיין אז ס'איז דא א באשעפער, ס'איז געווען פאר כלל ישראל צו זען אז כלל ישראל זאל פארשטיין אז דער באשעפער איז דא, און א באשעפער איז אין טשארדזש אויפן גאנצן בריאה, דאס הייסט יעדע קלענסטע זאך וואס דו קענסט נאר טראכטן אויפן בריאה זאלסטו וויסן איים אין טשארדזש אוו איט, דיין וואסער, דיין דם, איך בין אין טשארדזש פון דעם, דיין צפרדע, דיין כינם, פון קליין ביז גרויס, פון יעדע סארט זאך, עניטינג וויטש יו קען טינק אוו, זאלסטו וויסן, ס'איז מיינס, איי עם אין טשארדזש אוו איט, און דאס וויל איך דיך ווייזן, צו וועם, מיט וועם האנדלט מען דא, ווער איז דער גאט וואס מען גייט דא ווערן זיינס א פאלק, זאגט דער אייבערשטער, איים פוטינג דאון די גראונד ווארק ענק צו ווייזן, איך בין אין טשארדזש פון יעדע פון די זאך, עניטינג יו קען טינק אוו, צו ס'איז אויפן מענטשן, צו ס'איז אויפן חיות, צו ס'איז אויפן בהמות, צו ס'איז אויפן טבע, צו ס'איז עניטינג וואס דו קענסט נאר טראכטן, ס'איז מיינס, איך בין אין טשארדזש אוו דעם, איך פיר די גאנצע זאך. און יעצט זאג איך דיר זאלסטו וויסן, די נעקסטע שלב וואס איך וועל מאכן מיט ענק, נאכדעם וואס עס איז שוין אדורכגעגאנגען די גאנצע מכות, זאגט דער אייבערשטער איך וויל ענק געבן א מצוה, און די מצוה איז, קחי לכם צאן, איך וויל דאס גיין נעמען און גיין מאכן א קרבן פסח. לכאורה דארף מען פארשטיין וואס דער אייבערשטער זאגט, איך וויל דיך געמאכן א קרבן פסח, וואס איז די גאנצע גדלות די קרבן פסח, וואס איז קרבן פסח, ווי אזוי, וואס. וואט עם איי סופאוזד טו דא וויט דעט? און מען קוקט אריין אין די פסוקים איז דאס בעצם אזא רעווילינג וואס די אייבערשטער ווייזט, יעצט איז דאך די צייט וואס כלל ישראל ווערט געבוירן, יעצט איז די צייט וואס איך בוי אויף כלל ישראל, און אין די צייט וויל איך זאלסט טוען די מצוה, וואס דאס לייגט אריין די פאנדעישאנס ווער ענק גייען זיין, די פאנדעישאנס וואס ענק דארפן וויסן. נארמאל אייביג אנהייב ווען איך הייב אן א נייע זאך, איך הייב אן א פראיעקט, איך הייב אן א קאמפאני, עניטינג וואס ס'איז, יעצט קען איך אריינלייגן ווי אזוי גייט דאס אפערעיטן, וואס גייט זיין די ווייבס פון די קאמפאני, וואס גייט זיין די עטמאספער אין די קאמפאני, ווי אזוי פירט זיך די זאך. סאו זאגט דער אייבערשטער, יעצט בשעת ווען איך גיי דא מאכן כלל ישראל, וויל איך ענק מיטגעבן, ווי אזוי דארף כלל ישראל אויסצוזעהן, און דאס זאלסטו מיטנעמען לדורי דורות, היינט מען האט שוין נישט קיין קרבן פסח, אבער איך וויל זאלסט מיטנעמען די זאכן פון דעמאלס פונעם קרבן פסח, זאלסטו דאס מיטנעמען פאר יארן לאנג. און פאר דעם זאגט דער אייבערשטער זאלסטו וויסן, דבר אל כל הדת ישראל לאמור, באות אל החודש הזה, ויקחי להם איש ס ה לבית אביו ס ה לבית. די ערשטע זאך וואס דער אייבערשטער זאגט איז, ביז יעצט האסטו געפילט ווי א שמאטע, ביז יעצט האסטו געפילט ווי א גארנישט, ביז יעצט האסטו נישט געהאט קיין פראפערטי, האסט נישט געהאט קיין מענטש, דו ביסט געווען פשוט א סלעיוו, ביסט גארנישט געווען ביז יעצט, די ערשטע זאך וואס איך וויל טון, איך וויל דיך ארויסנעמען פון די מצב. סאו ווי יעדן עסן וואס דו זאלסט טון, דו זאלסט גיין נעמען א סער. א סער וואס ביי זיי איז געווען באמת די גרעסטע געטשקע ביי זיי, וואס ביי זיי איז דאס געווען זייער עבודה זרה, וויל איך דו זאלסט נעמען אזא סארט זאך, לעיני כל, יעדער זאל זען, און איך וויל דו זאלסט האבן, דו זאלסט אנהייבן צו האבן עפעס א פאזעשאן, איך וויל דו זאלסט עפעס האבן, ביז יעצט האסטו קיינמאל נישט געהאט א זאך וואס באלאנגט צו דיך, יעצט וויל איך דו זאלסט נעמען א זאך וואס דאס איז דיינס, דאס באלאנגט צו דיך, ביז יעצט ביסטו געווען א עבד, האסט קיינמאל נישט געהאט א זאך וואס באלאנגט צו דיך, יעצט איז די ערשטע מאל איך וויל דיך געבן א זאך זאלסט וויסן, דו ביסט א מענטש, דו האסט זאכן, דו האסט עפעס, איך גיי דיך עפעס נעמען ווייל איך וויל נעמען דיך ארויס פון די עבדות סטעיטוס, נישט נאר דאס, דו ביסט א איש, ווי דער פסוק זאגט אונז ויקרא להם איש סלע בית סוה, דו ביסט א מענטש, דו ביסט מער נישט סתם עפעס א עבד וואס איז דא געווען אין מצרים, וואס דו ביסט א נאמבער, דו ביסט פשוט א ארבעטער, דו ביסט פשוט לעבער, ניין, דו ביסט געווארן א איש, דו ביסט געווארן א אמת'דיגער מענטש, ביסט געווארן א זאך, דו קענסט יעצט נעמען א קרבן פסח, און מיט די קרבן פסח קענסטו נעמען דאס פאר דיין חבר, פאר דיין פרוי, פאר דיינע קינדער, דו גייסט עס נעמען פאר יעדעם איינעם, זיי מוזן מסכים זיין, זיי ווילן זיי ווערן א חלק פון דיין חבירה, אבער דו ביסט געווארן א איש יעצט, וואס קענסט גיין און נעמען א זאך וואס דו האסט קיינמאל נישט געהאט ביז יעצט א זאך, פלאס דו גייסט ווערן א איש, דאס איז די ערשטע זאך וואס איך גיי טון מיט ענק, איך נעם ענק ארויס פון די סטעטוס פון עבדות און איך הייב דיך אויף יעצט. און דעמאלטס זאגט ער ווייטער, זאלסטו וויסן לבית אבות. די וועג וואס איך וויל אויפשטעלן כלל ישראל איז, ס'מוז גיין ארויף, דאס הייסט ס'איז אייביג דא ארויף, דורות אויף ארויף, יא ביי אונז יעקעס ווייסט מען דאס זייער גוט, די דורות וועסט זיי זאגן, ס'איז דא א מנהג, די טאטע האט עפעס געטון, די זיידע האט עפעס געטון, די דורות גייען צוריק, אונז זעמיר נישט קיין גרים וואס וויינען כ'האב נישט קיין אהנונג וואס איך דארף טון, ניין, איך האב א מסורה, מיין טאטע טוט אזוי, מיין זיידע האט געטון אזוי, דאס הייסט ס'גייט אויף ארויף, די דורות גייען ארויף לבית אבות, איך וויל אוועקשטעלן כלל ישראל, א חלק פון כלל ישראל איז, די מסורה וואס ענק האבן און דאס דארף ענק ווייטער האלטן ווייל אויף דעם איז געבויט כלל ישראל, איך טוה אזוי ווייל מיין טאטע האט געטוהן אזוי, און פארוואס האט ער געטוהן ווייל זיין זיידע האט געטוהן אזוי, און פארוואס דער ווייל זיין, און אזוי גייט עס אויף לדורי דורות. פון די אנדערע זייט האסטו אבער אויכעט סעל הבית, דו האסט א קינד, די קינד וואס שטעלט זיך אויף זיין אייגענע הויז, די קינד וואס בויט זיך יעצט אויף, די טאטע ווייסט אז די קינד איז נישט סתם עפעס דא, ניין, די קינד איז מיין המשך, די קינד איז וואס גייט נעמען די תורה און דאס ווייטער געבן פאר זיינע קינדער, זיינע קינדער, דאס הייסט איך האב דא ביידע וועגן, סיי גאוס אפווארדס, און סיי גאוס דאונווארדס, וואס דאס איך איך נעם פון מיין זיידעס, איך נעם פון מיינע טאטעס, איך געב אבער אויך אראפ צו מיינע קינדער, פאר מיינע אייניקלעך, עס גייט אראפ דורי דורות, וואס דאס גייען מיר ווייטער געבן, דאס איז א חלק פון די פאונדעישאנס פון כלל ישראל. און שפעטער זאגט ער א מורא'דיגע זאך, וואס דאס איז א מורא'דיגע מוסר השכל, און ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס מענטש דארף וויסן. ווען א מענטש קלאפט דיך ביי די טיר, און ער זאגט איך דארף האבן צדקה. און דו גייסט אים געבן דא וואס דו גייסט אים נאר געבן. ווער טוט וועם א טובה? נארמאל וואלט מען אנגעקוקט, איך האב געעפנט די טיר, ער דארף האבן געלט, איך בין דער וואס געבט. יא, ער דארף האבן א טובה פון מיך, איך בין דער וואס האט געטון א טובה און איך האב עס געטון פאר אים, דאס הייסט איך בין דער שיינע איד, איך האב געגעבן, יענער דארף צוקומען צו מיך, און האב איך אים געהאלפן. אויף דעם זאגט די פסוק ניין, אם ימעט הבית מיאוס מסאה, דו האסט גענוג, דו ביסט א שיינע איד, דו ביסט א עושר, דו האסט דיין סה, אבער דו האסט צו ווייניג מענטשן ביי דיך אינדערהיים, דו ווייסט דאך, מען קען נישט לאזן איבריג פונעם קרבן, דארף איך אריינברענגען אנדערע מענטשן, דארף איך האבן נאך מער מענטשן, סאו די מענטש וואס האט שפע, די מענטש וואס האט גענוג, זאגט די תורה מימות הבית מיאוס מסע, אויב דו האסט נישט גענוג מענטשן, ס'פעלט דיך מענטשן, אבער דו ביסט דאך דער שיינער איד, אויף דעם ולקח הירש חני, דו ביסט דער וואס מוז גיין אויפזוכן דעם אני, דו מוזט גיין זוכן דיין חבר, ברענג אים אריין צו דיך, די אייבערשטער האט גענוג וועגן ווי צו געבן געלט פאר דעם אני. ער דארף נישט צוקומען צו הרב מרדכי לעבעצקי, דו העלף יענעם, ער דארף נישט צוקומען צו דיך, דו געב יענעם געלט, ער דארף דיך נישט האבן, ער האט מיליאנס אנדערע וועגן ווי דער אייבערשטער זאל צושיקן געלט, זאל צושיקן די טובה, זאל צושיקן די זאך וואס יענער דארף צוקומען, ער דארף דאס נישט האבן פון דיך, נאר וואס ער געבט דיך די אפערטוניטי, איך וועל שיקן דעם מאני, איך וועל אים שיקן זאל ער קלאפן אויף דיין טיר, און דו זאלסט אים אויסהעלפן, ווייל איך וויל אז דו אליין זאלסט האבן דעם תיקון, סאו קומט אויס ס'איז פונקט פארקערט, ווען יענער קלאפט אויפן טיר, קלאפט נישט אז יענער, דו גייסט אים טון א טובה, פארקערט ער טוט דיך א טובה, ער קומט דיך צו העלפן, ווייל דו האסט צופיל, דו האסט מער, און דו דארפסט אים א חלק פון דיינס, גייסט עס געבן פארן צווייטן, סאו ווער טוט דא דעם טובה? דער עושר געבט דעם טובה און ער טוט עס פאר יענעם, אדער פארקערט דער עני טוט א טובה פאר משה? און דאס וויל די פסוק דא ארויסברענגן, א חלק וואס כלל ישראל דארף פארשטיין, און יעצט איז יעצט ווען מען בויעט כלל ישראל, מוזטו פארשטיין אז דער וואס האט דארף געבן פאר דער וואס האט נישט, אבער נישט אז דו ביסט דער וואס דארפסט ווארטן ביז יענער קומט צו דיך, ניין ניין ניין, ולקח הירש חיין לעקור ועל בייסער במכסת נפשות, דו מוזט גיין אויפזוכן דעם וואס דו קענסט געבן, און שפעטער ווען ער קומט צו דיך, עסט ער, אז ער קומט, אוודאי קומט ער צו דיך, אבער געדענק, אז ער טוט דיך א טובה, נישט דו גייסט אים טון א טובה, סאו ווען דו קומסט אריין און ביסט א מקבל פנים און נעמסט אים אויף אזא סארט מענטש, מיט א שמייכל, מיט א ווארמקייט, נישט אך וואס שטערסטו מיר נאכאמאל, יעצט נאכאמאל קלאפסטו מיר, איך האלט מיטן עסן, איך האלט מיט, וואס הייסט וואס שטערסטו מיך? איך טו דיך א טובה, איך קום דיך דא העלפן, איך בין דער וואס טוט פאר דיך, סאו איז די אדער וועי אראונד, סאו נעמסט אים אויף מיט א אנדערע סארט וועג, און זאג די אייבערשטער דאס איז א חלק וואס איך וויל כלל ישראל זאל האבן. די מידה דאס מוז האבן א היד, און דאס איז יעצט ווען איך בוי אויף כלל ישראל וויל איך דאס אריינלייגן אינעווייניג, און דאס ליגט דא אינעווייניג אין א חלק וואס די אייבערשטער זאגט אום ימת הבית מס' יוט מס', דו האסט צו ווייניג מענטשן פונעם מס', דאס הייסט דו האסט שפע אבער דו האסט צו ווייניג מענטשן וואס זאלן הנאה האבן פון דעם, דו גייסט זוכן אויף א צווייטן, ווייל דו ביסט דער וואס די עושר אויף דיך ליגט עס אויפצוזוכן יענעם. און אויף דעם זאגט די אייבערשטער וואס וויל איך זאלסט נעמען, איך וויל זאלסט נעמען א שפע, א שפעלע. וואס הייסט א שעפעלע? א שעפעלע זאלסטו פארשטיין אז דו ביסט די שעפעלע פונעם אייבערשטן, אז דו האסט א רועה, דו האסט איינער וואס גיבט אכטונג אויף דיך, דו האסט א פאסטוכער וואס גיבט אכטונג אויף דיך, און יעדע שריט און טריט וואס דו טוסט זאלסטו וויסן דו האסט א פאסטוכער וואס דו קענסט דיך אויסרעדן צו אים, דו האסט א פאסטוכער וואס דו קענסט האבן א קאנעקשאן צו אים, און מ'וועט אביסל מער אריינגיין אין דעם וואס דאס מיינט איך האב א פאסטוכער, אבער דער אייבערשטער זאגט נעם א ס', נעם א שעפעלע, נעם נישט קיין אנדערע זאכן, נעם א ס', א זאך וואס דערמאנט דיך אז ס'איז דא דא א פאסטוכער און איך בין דער פאסטוכער. און נאכדעם וואס דו האסט שוין געמאכט די שחיטת הפסח, נאכדעם וואס דו האסט שוין געמאכט וואס מען דארף צו מאכן, זאלסטו נעמען פונעם דם, און זאלסט עס לייגן על המשקוף. ס'איז דא דא צוויי זאכן דא, ס'איז דא די מזוזות, די ביידע זייטן די דאור פאוסט, און שפעטער האסטו פון אויבן, וואס די פסוק זאגט אונז ס'זאל שטייען מזוזות ועל המשקוף, זאלסטו באשמירן פון דעם בלוט. פארוואס? ווייל עס גייט קומען מכת בכורות. און דו מיינסט דאך, איך האב מיין גוטע הויז, וואס מאכט א הויז? איך האב מיינע פיר ווענט. מיינע פיר ווענט האלטן מיך ארויס פון זאכן וואס געשען אינדרויסן, איי עם פראטעקטעד העיר. כ'האב א דאך, ס'גייט מיר גוט, זאל קומען רעגן, זאל קומען שניי, איי עם פראטעקטעד, איך בין דא אינעווייניג. זאגט די אייבערשטער, ניין ניין ניין ניין, די הויז, נישט דאס איז וואס פראטעקט דיך, נישט דיינע פיר ווענט פראטעקטן דיך, נישט די דאך פראטעקט דיך, וואס דו גייסט טון, דו גייסט נעמען אביסל בלוט, דו גייסט פארשטיין אז דו גייסט דאס שמירן אויפן וואנט, אויף די צוויי זייטן, רעפרעזענטס די וואלס פון די הויז, דו גייסט עס לייגן פון אויבן, זאגסט רעפרעזענט דיין דאך פון דיין הויז, זאלסטו וויסן ס'איז נישט דיין הויז וואס גייט דיך פראטעקטן, ס'איז וואס איך הייס, דאס גייט דיך פראטעקטן. מיין שמירה וואס איך גיי דיך אכטונג געבן, נאר דאס איז א שמירה. עניטינג עלס וואס דו רעדסט דיך איין דאס זאל זיין דיין שמירה, זאלסטו וויסן דאס איז אלעס שטות און מלקשן. וואס איך וויל זאלסט האבן איז זאלסט האבן הונדערט פראצענטיגע אמונה אין מיך. איך וויל זאלסט האבן הונדערט פראצענטיגע בטחון אין מיך אז די איינציגסטע זאך וואס גייט דיך פראטעקטן, איז נאר מיך אליינס, ס'איז נישט דיינע פיר ווענט, ס'איז נישט דיין דאך, ס'איז נישט דיין געלט, ס'איז גארנישט, ס'איז וואס? ס'איז איך אייבערשטען וואס איך זאג דיך וואס צו טון, ווילאנג דו גייסט אין מיינע וועגן, I'll make sure that you're protected. יעצט מ'רעדט אסאך מאל ארום דעם פוינט פון אמונה, בטחון, און דאס גייט אביסל צוריק צום שמועס וואס אונז האבן דא געהאט, אמונה, בטחון, אונז ווייסן א גאנצע צייט וואס די שטר בטחון פון די בית הלוי, חזון איז, עס איז דא אסאך וועגן וואס מען קען פארשטיין. באמת דארף מען דא אריינקלערן וואס מיינט בכלל בטחון? וואס איז בטחון? און באמת בטחון איז בעצם א יוצא וואס קומט ארויס פון אמונה. דאס הייסט ווען איך האב קלאר אמונה און איך פארשטיי עס איז דא א בורא עולם, עס איז דא א עס איז דא א באשעפער וואס האט באשאפן די וועלט, וואס ער פירט די וועלט, איינמאל איך האב אמונה, פון דארטן קען איך ארויסנעמען און איך קען האבן בטחון.

נאר דו פארשטייסט אז ס'מוז זיין אז ס'דא דא ווענט, אז ס'דא א בילד וואס הענגט דא, אז ס'דא שיינע ווענט, אז ס'דא א לעקטער, העז טו בי איינער האט עס אוועק געשטעלט דארטן. סאו ווען דו זעסט א זון און דו גייסט אויפן גאס, וואס מיינסטו ס'איז אנגעקומען אליינס פון דארטן? אויף איינמאל זעט מען א זון דארטן? קען דאך נישט זיין. אויף איינמאל זעסטו א בוים וואס איז געשען פון זיך אליינס? נאר וואס, ס'דא א מנהיג, ס'דא איינער וואס פירט די גאנצע סיסטעם. און דאס איז בעצם אינטעלעקטשועל אמונה וואס א מענטש קען זען און פארשטיין, איך פארשטיי דאס, איך הער, אבער למעשה נאך אלס ווען ס'קומט צו א פראבלעם ווען ער דארף צוקומען צו בטחון, ווען עס קומט אים צו דעקן זיין מארגעזש, ווען ס'קומט אים צו א צו א טשעק וואס ער דארף דעקן, ווען ס'קומט אים צו צאלן שכר לימוד, ווען ס'קומט אים צו קויפן פייסע גרויס, ווען וואס זאלן עס זיין די פראבלעמען זאלן עס זיין, צו ס'איז ביי שידוכים צו ס'איז ביי קינדער, צו וואס זאלן עס זיין די פראבלעמעס וואס ער האט, אויף איינמאל הייבט אן צו ציטערן פון ס'הייבט אן צו אהן, דו ווייסט דאך, דו האסט דאך אמונה, ס'איז דא א באשעפער, סאו וואס איז די פראבלעם? טויזנט אידן זענען געשטאנען און זיי האבן זיך געלאזט שיסן על קידוש השם, אז זיי ווייסן עס איז דא א באשעפער, זיי האבן עס קלאר געזען, זיי האבן זיך מוסר נפש געווען פאר דעם, מיר אלע האבן נישט קיין שאלה איז דא א באשעפער, די אלע פסח זאכן וואס האט אונז געקאסט די פסח, טויזנטער טויזנטער האט עס געקאסט פסח, פארוואס האסט אויסגעגעבן, ווען נישט פארן באשעפער, ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט מען גייט מאכן פורים, מען גייט מאכן פסח, דאס הייסט איך בין א מאמין, איך גלייב אין דעם באשעפער, איך טו, זעסט דיך, איך גיי צום דאווענען, איך לייג אן תפילין, איך פיר אידישע שטוב, איך טו אלעס. סאו פארוואס די מינוט ווען ס'קומט עפעס א זאך וואס איך האב א פראבלעם, איך האב אויף איינמאל יא, ניין, ריכטיג, נישט ריכטיג, ווי, פארוואס איז די ספיקות אין די בטחון, פארוואס, פארוואס אויף איינמאל ווערט עס שווער פאר א מענטש, פארוואס דארף ער ארבעטן אויף דעם? און די תירוץ איז, און אזוי זאגט רבי שמעון פינקל זי ברענגט עס ארויס אויף אזא שיינעם אופן, ער זאגט.

ער איז נאנט צו מיך, ער איז אינטערעסירט אין מיך, ער מאכט מיט מיר יעדע שריט און טריט וואס איך זאג, יעדן טריט און שריט וואס איך מאך, יעדע שאפינג וואס איך מאך, יעדע קאר רייד וואס איך מאך, יעדעס מאל איך פיל אן פעטראל, עס איז אלעס דער אייבערשטער איז מיט מיך אויף יעדן שריט און טריט, און ווען איך פיל דאס אז ער איז באמת מיט מיך, איך פיל אז ער איז א חלק פון מיך, דעמאלס האב איך נישט מיין בטחון שאלה וואס וועט זיין, איך ווייס נישט וואס וועט זיין, איך דארף נישט וויסן וואס עס איז, איך ווייס, איך פיל אז איך האב א באשעפער מיט מיך. און דאס איז די עבודה, ווען מען קומט צו א פסח, און ווען מען קומט צו א סדר נאכט, דארף מען פילען דעם באשעפער, פילען די אמונה, און דאס איז די חכמה וואס מען דארף אנצוקומען. ווען א מענטש קומט צום דאווענען און זאגט, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב, הוא קאיל הגדול, הגיבור, והנורא, און שפעטער וקונה הכל, האסט געזאגט, ער האט דאך אלעס! וואס האסטו יעצט מורא? וואי וואי וואי האט יעצט? פארוואס א זארגסטו פאר דעי קינד וואס נישט געזונט? פארוואס זארגסט דיך אויף די אלע פראבלעם? וקודם כל די האסט א טאטע רעד מיט אים, כאפ א שמועס מיט אים. אונזערע באבעס יארן צוריק האבן נישט געקענט ליינען קיין אלף בית. די פריערדיגע דור האט שוין געקענט, משביר בענק דאס אויך שוין. זיי האבן נישט געקענט ליינען קיין אלף בית, זיי האבן נישט געקענט ליינען פון א סידור. אבער זיי האבן נישט געדארפט האבן א סידור, ווייל זייער קאנעקשאן מיטן אייבערשטן איז געווען א קאנעקשאן א טאטע מיט א קינד, א מאמע מיט א קינד, א ברודער מיט א שוועסטער, זיי האבן געקענט רעדן איינער מיטן צווייטן, און דורך דעם רעדן איינער מיטן צווייטן איז געווען א טענדזשיבל אבדזשעקט, ס'איז געווען א באשעפער איז דא. ווען איך שטיי ביים קידוש, און איך זאג נישט ביי שטייט ביי א פארציקן זאך איך דארף מאכן קידוש, און וואס איך נעם א גלאז ויחי לה' און וואס איך זאג די עדות אויפן באשעפער. אמער די גייסט זאגן איידעס, וואס גייסטו נעמען? איך וואלט גענומען אפשר א גמרא האלט אין האנט, אבער חילול השמים, נעם א תהלים אין די האנט, אפשר גיי מאכן א תענית אפאר טעג, איך ווייס נישט, נעמען א גלאז וויין, סאונדס סאו פיזיקל אזוי אזוי גשמיות'דיג, וואס פשט איך נעם אזא סארט זאך אין די האנט און מיט דעם גיי איך יעצט מאכן קידוש? נאר די ווארט איז ווען איך גיי דא מאכן די פראקלעמעישן, איך גיי דא זאגן עדות, וואס איך וויל זאגן איז, אזוי ווי די גלאז וויין איז עכט, איך שפיר עס ווען איך גיי טרינקן די וויין, ס'ברענט מיך, איך פיל עס, דאס גיי איך עס זאגן ויחיל השמים, אויף דעם זאג איך דיר אייבערשטער דו ביסט עכט, דו ביסט דא מיט מיך, דו ביסט א חלק פון מיך, דו ביסט מיט מיך אויף שריט און טריט, איי פיל יו. און דאס איז נישט נאר ווען איך מאך, נישט נאר, אין יעדע זאך אין מיין לעבן, אפילו דו ביסט מיטן מיך. יעצט קומסטו צו די ד' כוסות, און גיי טרינק, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. איך הייב אויף דעם גלאז וויין, און איך זאג אזוי ווי דער גלאז וויין איז עכט, און איך קוק עס אן, ס'איז, איך שפיר עס, איך זע עס, עס איז פיזיקעל אבדזשעקט, אזוי אייבערשטער איך וויל דיך ארייננעמען, דו זאלסט ווערן עכט אין מיך, ועוד סייסי, דו ביסט דער וואס האסט מיך ארויסגענומען, איך שפיר דאס, איך ווייס דאס, נישט נאר אינטעלעקטשועל, איך שפיר אז דו ביסט דא מיט מיך, איך שפיר אז דו גייסט, דו האסט מיך ארויסגענומען. והצלתי, דו ביסט דער וואס ראט, דו וואס האסט מיך געראטעוועט און דו ביסט ראטעוועסט מיך, איך שפיר ווי דו ביסט מיט מיך און דו ראטעוועסט מיך פון יעדע מצב. וועלכע פראבלעם איך האב נאר, איך ווייס איך קען עס אויסשמועסן מיט דיר, איך ווייס איך קען רעדן מיט דיך, סאו ווען איך קום צום דאווענען קום איך נישט דאווענען, אה פאפאגיי איך מוז קומען צום דאווענען, פון מיין בר מצוה און ווייטער איך מעג נישט קומען שפעט, נישט איך מעג נישט קומען שפעט, וויי וואד איי מיס דיס אפערטוניטי, מיין טאטע איז משה רייכמאן, מיין טאטע איז די גרעסטע עושר, מיין טאטע האט אלעס וואס ער קען נאר וואס איך דארף נאר האבן האט ער, וואס זאל איך נישט קומען דאווענען צו אים, זאל איך נישט קומען רעדן צו אים, זאל איך נישט כאפן א שמועס מיט אים? אוואו וועל איך אווער קומען? און איך וועל זאגן מודה מלאכתך לך, איך דאנק דיך על נפלאותיך וטובותיך, יעדע זאך וואס דו טוסט מיך, איך זאג דיך שכוח, אבער דו ווייסט דאך וואס איך האב, ס'גייט מיר שווער מיט דעם, איך מוטשע זיך מיט דעם, דאס מאכט מיך משוגע, איך זאג אים, דאס מאכט מיך משוגע, דאס שטערט מיך, דאס קען איך נישט פארטראגן, ס'איז מיר צו שווער, פליז סארט דיס אוט. סאו ווען איך קום צום דאווענען און איך קום צו מצוות און איך קום צו מעשים טובים, אייבערשטער איך טו דאס פאר דיר און מיר טוען עס צוזאמען, דו ביסט דא מיט מיר אויף יעדן שריט און טריט און מיר זענען אין דעם צוזאמען, איז דאס א נייע סארט אמונה, א נייע סארט בטחון, וואס איך זע דעם באשעפער מיט מיר, איך נישט איך פארלאר מיך אויף אים ווייל אז ער שטייט, ווייל וואלט איך גענומען יעצט ביי קידוש, איך וואלט גענומען א גמרא, וואלט איך פארשטאנען אה, ס'איז רעלידזשען, ס'איז א פילאסעפי. ס'איז נישט קיין פילאסעפי, דאס איז די פוינט וואס מען מאכט דא, מען נעמט ארויס דעם גלאז, איך גיי דיר נעמען ד' כוסות און דו גיי טרינקען, ווייל איך וויל זאגן דאס איז נישט קיין פילאסעפי, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען האט מיר אויסגעלערנט, דאס איז נישט קיין זאך וואס, ס'איז ס'איז טענזשיבל, ס'איז דא פאר מיך, און דאס איז וואס איך גיי יעצט טרינקען די ד' כוסות, איך גיי עס טרינקען, און איך פארשטיי באשעפער דו האסט א גלאז וויין, און איך מיט דעם גיי איך ארויסווייזן. דו ביסט א טענדזשיבל זאך, ויצאתי, והצלתי, וגואלתי, ולקחתי, ס'איז אלעס דיר פערזענליך, דיך מיט מיך צוזאמען. און מ'קוקט אדורך שיר השירים זעהט מען דארטן די גאנצע לשונות, דער אייבערשטער איז מיין טאטע, רעיתי, אחותי, ס'דא אזוי סאך לשונות דארטן וואס מ'זעהט דארטן די נאנטקייט צווישן באשעפער. און ווען מ'קומט ארויס פון א פסח, און מ'קומט ארויס פון א סדר נאכט, און מען גיבט עס איבער פאר די קינדער, זאגט פאר, נישט נאר פאר די קינדער, מען דארף עס פאר זיך אריין נעמען און נאכמאל איבער נעמען און נאכמאל איבער נעמען, אז איך וויל האבן דעם שייכות מיטן אייבערשטן, און דאס איז, איך זאג נישט אז מצות סדר די מענטש איז געווען א געטוישטער מענטש, אבער איך האב די שאיפה צו דעם, איך וויל אנקומען צו דארטן, מיין שטרעבען איז אז נישט מיין בטחון זאל זיין אויף אינטעלעקטשועל, איך ווייס ס'איז דא די שיטה, ס'איז דא יענע שיטה, איך קען טון אזוי ווייל דאס איז, ניין! איך קען טון. ווייל ער איז מיין טאטע און אויף מיין טאטע קען איך זיך פארלאזן, היז נאט גאנא לעט מי דאון, ער איז דא פאר מיך, ער טוט מיט מיך, ווען איך קום ארויס פון אזוי פונעם סדר און שפעטער נעם איך עס ווייטער און איך פארשטיי אז יעדע בלאט גמרא וואס איך גיי לערנען, יעדע עמוד גמרא וואס איך גיי לערנען, יעדע שורה אין משניות וואס איך גיי לערנען, יעדע שיר גמרא וואס איך גיי לערנען, יעדע פסוק חומש איז נאכאמאל א קאנעקשאן צום טאטן. איך גיי זיך מקשר זיין מיט דיר, כ'וועל גיין כאפן א שמועס צוזאמען, מיר גייען רעדן צוזאמען, מיר גייען פארברענגען צוזאמען, איט ביקאמס מאר ענד מאר טענדזשיבל. דאס הייסט, יעדע מצוה, יעדע מעשה טובים וואס דער מענטש מאכט, איז נאכאמאל א נאנטער קשר, נאך א נאנטערע קשר, איך לייג תפילין, עס איז נאכאמאל א קשר צום אייבערשטן, נאך קאנעקשאן, נאך קאנעקשאן, און איך פארשטיי וואס איך טו דא איז איך בוי אויף, און איך ווער נאנטער און נאנטער, און איך ברענג עס מער נענטער צו מיך, איז דאס מער נישט אזא אזא. יא, אזוי זאגט דער חזון איש, אזוי זאגט דער בית הלוי, אזוי האט מיין רבי געזאגט, ניין ניין ניין, דאס איז ווייל ער איז דיין טאטע, און יו עקשעלי פילינג איט, דאס איז אונזער עבודה וואס מען דארף ארויסקומען מיט א פסח, איז דאס גייט מען יעצט ארויסקומען, מען גייט אריינטראכטן דעם, די אמונה, איך זע דער אייבערשטער פירט די וועלט, און דאס ברענגען ארויס די מכות, ווי איך זע דער אייבערשטער האט געפירט די וועלט, אויף יעדע שריט און טריט, און איך גיי עס איבערגעבן פאר מיינע קינדער קינדערלעך, איך זוך אליינס אויך, איך פארלאז זיך, ער איז מיין טאטע, ער איז דא פאר מיך, ער ווייסט וואס איך דארף, אבער איך וויל האבן א קשר מיט אים, איך וויל קומען צום דאווענען, איך וויל לייגן תפילין, איך וויל האלטן א שבת, איך וויל שאקן לולב, איך וויל עסן מצות, פארוואס? ווייל איך וויל זיך קאנעקטן צוזאמען. פלאס ווי מען האט שוין גערעדט לעצטע וואך, מען עסט די מצות, מען נעמט אריין די מצות, מען פארשטייט, אה. איך האב א שייכות צו דעם, איך באלאנג צו כלל ישראל, איך בין א חלק פון כלל ישראל, איז מיט דעם קומט א מענטש ארויס פון א נייע פסח, און ער פארשטייט וואס איך טו דא איז נישט סתם ווי טו נאכאמאל ווייל אזוי האט מען געהייסן, ניין איך טו דאס פארוואס ווייל איך וויל נאנטער ווערן און האבן א בעסערע קשר מיטן טאטן, און די מינוט וואס איך טראכט אזוי און די מינוט וואס איך פיל אזוי, עווריטינג אין לייף איז גאנא ביקאם מאטש מאטש איזיער און אסאך געשמאקער. ווייל איך ווייס האביך שער, איך קען שערן, מיין טאטע האט אלעס, איי דזשאסט ניד טו שער, איך דארף עס מסדר זיין, הי טעיקס קער אוו מי, און איך ווייס אלעס צו זיין אויפן בעסטן אופן.